Хәерле көн дуслар! Шук камераны йөртеп алыйм әле, менә без Китап радиосында кунакта бүген Алмаз әфәнде белән.
Мин дә күрсәтәм ул вакытта Альбинаны. Бездә кунакта Акчарлак газетасы.
Һәм без бүген бер Бик җитди, шул ук вакытта кызыклы да тема турында сөйләшергә булдык. Ни өчен без икәү? Ни өчен мин килеп кысылдым бу проблемага? Чөнки безнең Инстаграмда, э, бәлки кемнәрдер күргәндер дә, хәбәрдардыр да бу, э, бу хәл белән. Э, мин Альбинага килгән бер хатка үземнең фикеремне белдердем һәм шушы фикер белән бәйле рәвештә ни өчендер күңелем күңелем кушты шушы туры эфирны шушы подкаст яздыруны Э, Асылын нәрсәдән гыйбарәт иде? Э, ул үзенең э, инстаграм аккаунтына куйган иде э, яшь баланың яшь кыз баланың хатын ул хатта әйтелгән иде менә минем яшь кечкенә бала булуыма карамастан әти әнием мине үземнән күпкә өлкән кешегә кияүгә бирергә җыена дип әйе ну без бала дип сөйләшмик чөнки бала дигәч хәзер безнең Подписчикларыбыз, тыңлаучыларыбыз бөтенләй кечкенә баланы күз алдына китереп, үсмер кыз дип әйтә. Минем өчен бала ул 14-15 яшьлек, 16 яшьлек бала. Ләкин менә мин хәзрәтләрнең фикерләрен укыдым, Нурулла хәзрәт гомумән 13-12 яшьтән без инде балага бала дип карарга тиеш түгел дип аңлата. Алар тиз өлгерәләр, тиз җитлегәләр. Ул темага тагын сөйләшербез. Үсмер кыз дип әйтик. Әйдәгез, әйдәгез.
Балигъ булмаган үсмер кыз. Һәм менә ул безгә мөрәҗәгать итте. Те, миңа э, а- Ул акыл- гомумән үзенең икәнен әйттеме, сез аны беләсезме? Мин аны беләм, ләкин мин аның кемлеген аша ашарга исемен әйтергә җыенмыйм, чөнки аның да үтенече шундый. Кирәге дә юк. Э, кирәге дә юк, әйе. Э, Кыска гына әйтеп алганда, мин аны хатын да э, теге сөйләү манерасыннан, а- аралашу манерасыннан танымасын ачып, кыскартып сүзләрем белән бирдем. Әти-әнием мине үземнән күпкә өлкән кешегә кияүгә бирмәкче булалар. Ә минем укыйсым, дөнья күрәсем, үз ярымны үзем табасым, чынлап гашыйк буласым килә, дип язган бу кыз. Дөрестән дә биргәндә шушы фикер.
Дөрестән дә бит менә мин, мин э, бу мин генә түгел, гомумән күпчелек күбесенчә халык, э, минем уйлавымча, э, бу ситуацияне революциягә кадәр язылган татар классикасыннан укып кына белә торган Э, һәм шунда тарихта үткәннәрдә шунда әллә кайда калгандыр дип уйлыйм ләкин бүгенгесе көндә мин э, татарстанда гына түгел татарстаннан читтә булган регионнарда шулай ук андый гадәт барлыгын әзме күпме белә башладым чөнки э, инде унике унөч яшьлек кызларны кияүгә биргәнен мин беләм неужели татарда да андый гадәт киң таралган андый андый мөмкинчелек бар ничек уйлыйсыз һәм сез сораган кешеләр сез белешкән кешеләр нәрсә дип җавап бирә бу нормальмы түгелме дип Инстаграмда менә бик күп подписчиклар анда комментарийлар күп килде. Алар моны кыргыйлыкка саныйлар бу әйберне. Гомумән кыз баланың хәзер киюгә бирү түгел, нәрсә киендерү, нәрсә ашату мәсьәләсенә килгәндә дә балаларның фикерләре әти-әнидән сорамый, әти-әни үз фикерен балаларга тага алмый дип язалар. Ләкин без онытмаска тиеш, шундый гаиләләр бар, анда менә әти әйтте, Хатыны да каршы килә алмый, туганнары да каршы килә алмый. Һәм ул бүгенге көндә дә бар кызганычка каршы. Һәм дин белән, шәригать белән аклап, бу э, әти сүзен э, зурлауны, әти сүзенә чыкмауны ничектер һаман да хуплыйлар. Киресенчә әле аны хәзер яңадан традицияләрне кертеп җибәрү өстендә эшлиләр. Моның плюслары белән минуслары менә бер тигез дип әйтер идем мин. Юмин э, әти сүзе закон дигән сүз белән мин килешәм. Ләкин бит Ләкин э, әти сүзендә генә әле акыллы ләкин, булган. Ләкин бит әти кешенең сүзе булырга тиеш адекват. Әйе. Әйе, менә мин әйттем дә бетте дип түгел, э, бөтен әти әйтте дип аны 5 яшьлек баланы да ниндидер э, каядыр сатып җибәрергә була. Шулай бит. Монда бит килеп кушыла әни сүзе. Әни сүзе килеп кушыла һәм менә шуңа. Әни нәрсә ди?
Бер мисал исемә төште. Ул гаиләне мин үзем фәкать белмим, ишетеп кенә беләм. Монда Казанга күчеп килгәч, бер-ике ел узгач, шул гаиләнең хәлләрен танышларымнан сораштырган идем. Нишләп ята алар, ничек дип. Аларның якын дуслары бит инде аерылыштылар, ди. Гаҗәеп.
Ягъни, мәсәлән, э, әни кеше, әти кешенең э, сүзенә каршы килгән.
Ни өчен дини э, шундый тәртипле, матур гаилә, яратышып өйләнешкән парлар бит инде ире 13 яшьлек кызын үзенең дустына кияүгә бирмәкче булган. Кинәт кенә менә э, шундый фикер карарга килгән, хәл иткән. Туганнары да хуплыйлар бу ирнең фикерен. Хатыны аерылып киткәч, хәтта ярдәм итүче дә булмаган, дуслары янына Казанга күчеп киткән булган. Мин бу хәлне хәтерлим ахрысы. И, Берничә Бәлки, ел, берничә э, ел элек булды ул, и, мин каян белим, Бәлки хәтерлим. уртак танышлардыр, чөнки андый мисаллар тормышта күп булмый. Э,

Менә дин дип әйтәбез, димме? Динилек, тәкъвалык, күндәмлек. Дин үзе нәрсә дип әйтә, белештегезме сез? Белештек. Хәзрәтләрнең фикерләрен менә хәзер әйтәм, гаилә мәчете имам-хатыйбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин белән бу темага аның фикерен язып алдым. Шулай ук Йосыф хәзрәт Дәүләтшин үзенең фикерләрен җиткерде. Ләкин иң каршылыклы, шул ук вакытта бик нык уйландыра торган фикер Нурулла хәзрәтнеке булгандыр дип әйтер идем. Гомумән үзенең фикерләре Әйе, боларны, боларны барысын да Акшарлак газетасының алдагы саннарыннан укый алачаксыз, дуслар. Бөтенесен дә сөйләп бетермибез алар фикерләрен, ләкин Нурулла хәзрәтнекенә тукталасым килә. Менә беләсезме, нинди шундый кызыклы сүзләр әйтте ул? Бүгенге көндә яшь үсмерләрне Ирексезләп кияүгә бирәләр үсмер кызларны дип чаң сугарга иртә әле, бу тенденция алмаган ди. Ә менә э, үсмер кызлар олы яшьтәге ирләр белән папиклар белән очрашып йөрүләре мәсьәләсе. Ул хакта инде чаң сугарга соңга калдык. Без инде кызларны югалтабыз ди. Кайчагында кыз баланы иртә өлгергән, ирләр белән иртә кызыксына башлаган кызларны вакытында кияүгә биреп урнаштыру бәлки дөресрәктер дә дигән фикер әйтте. Моның белән килешмәү, килешмәү шулай мөмкин түгел, э, мөмкин түгел бит, шулай бит.
Бер яктан караганда, әгәр дә инде бала үзенең э, киләчәген оештыра алырлык дәрәҗәдә фикерләү дәрәҗәсе юк икән, димәк, аның белән идарә итәргә кирәк. Һәм инде әгәр дә бу э, яшь үсмер кызны кияүгә бирү бит ул Шул ук исәптән шушындый начарлыктан саклап калу йөзеннән дә, яисә инде килеп туган начарлыкны төзәтү йөзеннән дә барырга мөмкин, шулаймы? Балалар.
Шуңа күрә. Без бала дибез дә менә һаман шул бала. Менә мине миндә хәтта 18-19 яшьлек егет кызларга карыйм да, сабый димен, бала димен. Асылда бит инде алар күптән өлгергән, аларның үз тормышы. Үз хыяллары, максатлары, ярый да менә һәркем уйлап, тормышын ничектер планлаштырып, ниндидер максатка, эшкә таба барса. Ә кемдер азгынлык юлына баса. Һәм менә монда бер генә яктан карау дөрес түгел. Ләкин, ләкин мине иң борчыганы, менә шушы фикерләрдән, кеше ни әйтер дип куркып яшәп, хатын-кызларның, кыз баланың басылып, тираниягә, педофилиягә юл куюыбыз. алар яклаусыз калу. Әйтеп торам шуны, теге 13 яшьлек кызны әтисе кияүгә бирәм дигәч, хатынын яклап хәтта туганнары да чыкмаган шул кызның әнисен яклап. Аңа китәргә туры килгән. Димәк, безнең бу хатын-кызлар, бу кыз балалар яклау сорап беркемгә бара алмыйлар. Мәчеткә барасың хәзрәткә, ул әтиеңә каршы барма, дингә каршы барма ди. Ул сиңа игелек тели ди. Туганнар шулай ук дип әйтә. Ә ничек ул кыз соңыннан үзенең бәхетсезлеген, үзенең башкача яшисе килүен расларга, исбатларга һәм алга таба яшәргә тиеш? Бит
бар закон дигән нәрсә. Закон закон нигезендә 16 яшькә кадәр ялгышмасам кияүгә чыгарга ярамый. Кияүгә бирергә ярамый, өйләнешергә ярамый. Ләкин Ләкин бүгенгесе көндә ул ул ул законнарны шулай. Чүкидә ала алай куйсаң.
Әйдә ана бераз карап куябыз. Бераз карап куярга кирәк, әй. Син матуррак шуңа күрә. Сиңа карап торсын. Яра, алыштырып, алыштырып алырбыз. Һәм закон дигәндә Менә алай алай дисәк, закон кешене кыйнамаска, кешене рәнҗемәт, рәнҗетмәскә э, куша, яклый шулай берләрдән әйме ә бездә яшеренеп калган без белми калган күпме гаиләдәге русча әйтим инде насилие очраклары хатын кызларны җәберләп кыйнап яшәү очраклары Исерек иргә түзеп яшәү очраклары. Кемдер яхшысынмый, ә кемнеңдер ире эчеп ир яки эчми кыйнаса да, үзенең гамәлләрен яшерә белә. Әле бит үзәт исе булмаган яисә үзән исе булмаган очрактагы гаиләләр күпме? Шулай бит үгияти, үгияни ягыннан җәберлеләр күпме? Һәм шул шул исәптән шул ук сексуаль Нидәге пландагы җәберләүләр күпме? Һәм без закон дибез дә, ләкин ул закон бит 100% яклап бетермибез ни. Һәм хатын кызга үзенең хаклы булуын яклавы гомумән бик кыен. Менә хәзер андый мондый хәл була икән, Аллам сакласын. Аны башта ба, урамга чыгып, кайдадыр барып мөрәҗәгать итәргә, сөйләргә дә куркасың, ояласың. Чөнки үзең үзеңнең шушы ситуациядә калганлыгыңнан ояласың. Менә моралига килеп чыкты, шулай бит. Кеше ояла. Үзенең проблемасын әйтергә, үзенең, ничек дип әйтим, күңелендә булган ниндидер аның тормышына куркыныч янаган әйберне кычкырып әйтергә кеше курка булып чыга, шулаймы? Дөрес аңлыймы? Чөнки безне бит басып без басым астында тәрбияләнәбез. Артык сөйләшмәскә, олылар фикеренә, әти фикеренә, дин фикеренә каршы бармаска. Яхшы. Сабыр булырга тиешбез. Нишләргә, нишләргә була?
нәрсә, нәрсә эшләргә була менә мин теге сине чакыруым да синең белән сөйләшергә аралашырга теләвемнең дә сәбәбе нәрсәдә иде ничектер ничектер ничек моңа каршы торып була яисә ничек моны туры юлга кертеп җибәреп була э, берәр киңәш бирүче булдымы әлегә киңәш бирүче булмады хәзрәтләр үз фикерләрен җиткергәндә э, гомумән һаман шул законнарга нигезләнеп бу гамәлләрнең булырга тиеш түгеллеге хакында ата-ананың шәригать кануннарында, шул ук вакытта башка кануннарны, законнарны онытма, онытмаска тиешлеге турында әйттеләр үз фикерләрен. Рөстәм хәзрәт ул кыз бала әтисенә нинди начарлык эшләргә тиеш, аны ирексезләп үзеннән ничә яшькә олы кешегә кияүгә бирсен өчен дигән фикерләр җиткерде име. Ә миңа калса, Бу ситуациядән чыгу юллары, беренчедән, бу проблеманы хатын-кызлар, шушы яшүсмер кызлар үзләре кычкырып әйтергә курыкканда, оялганда, менә хәзер дә бит безгә мөрәҗәгать итүче аноним булып калырга теләде, һәм без аның теләген хөрмәт итми чарабыз юк. Ләкин икенче яктан караганда, законлы рәвештә, законлы нигездә сез аңа ярдәм дә итә алмыйсыз. Итә алмыйбыз, без кыса алмыйбыз ул гаилә тормышына. Әгәр дә инде үзенең э, йөзен ачып, үзенең исемен ачып э, әйткән мөрәҗәгать иткән булса, ул вакытта инде ниндидер юристлар яллап, сез закон рәвешендә бу әйберне, тәртип нигезендә бу әйберне хәл итә алыр идегез. Без бу теманы менә шул газетада, радиоларда, телевидениедә, җәмгыятьтә күтәреп, шушы темага карата Белемле, гыйлемле кешеләрне, закон өлкәләрендә эшләгән юристларны, адвокатларның фикерләрен, хәзрәтләрнең фикерләрен бөтенесен язып торган очракта, җәмгыятькә, халыкка исләренә төшереп торган очракта, 13 яшьлек, хәтта 18 яшьлек кыз баланың 30 яшьлек ир белән нинди уртаклыгы бар дип менә чаң суккан вакытта, бу законга каршы бара дип чаң суккан вакытта, миңа калса, бу очраклар бөтенләй бетмәсә дә, кимрәк булыр иде. Әти-әниләр безне бит әле җавапка тартырга мөмкиннәр дип уйланыр иде. Димәк, э, нәтиҗә ясап, бу ситуациягә нәрсә эшлибез? Без чакырабыз әлеге э, хәлдә калган туташларны, дип әйтик, э, ярдәм сорарга юлмаска. Җирдән сорарга оялмаска, шул ук вакытта, әгәр дә менә Нурулла хәзрәтнең фикеренә, Нурулла хәзрәтнең сүзләренә әйләнеп кайтам. Бу темага чаң кагарга иртә, бу тенденция алмаган тема, ди ул. Ә бәлки без бу хакта белмибез генәдер. Чөнки менә мин генә өч мисал китереп яздым. Менә шушы кыз баланың хаты, бер танышым э, иреннән аерылып китүе турында, Һәм бүгенге көндә инде үсмер, балигъ булган унсигез яшьлек кызның әти-әниләре димләп кияүгә биргәннән соң, ул ир белән тора алмыйча аерылып китүе турында. Дөрестән дә, бу бит инде бик сирәк очракта зур яшь аермасы, ничек дип әйтим, кешеләрнең бер-берсенә туры килүенә уңай йогынты ясый ала. Чөнки унсигез яшьлек Яшь кеше белән 30-35 яшьлек өлкән яшьтәге, зур яшьтәге кешенең бер-берсен кабул итүендә, дөньяны кабул итүендә, гомумән дөньялыкта булган җәмгыятьтә булган, хуҗалыкта булган әйберләргә карашы бик сирәк очракта туры килә. Чөнки алар икесе ике дөнья кешесе. Чөнки алар берсе яшь, берсе инде яшьлеген узган кеше. Һәм бу сирәк очрак ул ике кеше берсен-берсе тапканда гына

яшьлеге, бала чагы тарта. Әйе, анысы да булырга Шуңа күрә мөмкин. э, яшьләр, яшь балалар, яшь кызлар, үсмер кызлар, балигъ булган яшь кызлар, яисә киресенчә, егетләр э, өлкән кешегә кияүгә чыгарга, өйләнергә җыена икән, бу бик, бик җитди адым дип уйлыйм һәм инде бик күп очракта һәм бик еш очракта иманым камил, бу э, яхшылык белән тәмамланмый. Яхшылык белән тәмамланмый, ләкин әле

Ирексезләп кияүгә бирү ул бер кысаларга да сыймый. Менә әле күп хатынлык турында сөйләшмәдек бит. Э, минем э, белүем буенча һәм ишетүем буенча һәм үзем э, свидетельничек белән үзем шаһит булганча, шаһит булганча бар ситуацияләр кайсыдыр ки мин белгән яхшы гына гаиләдән матур гына тәти генә кызлар ачуым килмәгәе икенче яисә өченче хатын булып официаль рәвештә икенче яисә өченче хатын булып бару очраклары бар
ләкин аларны бу ир тәэмин итәргә сүз биргән икән сүзендә тора икән аның гаебе бар каршылык юк мин мин мин мин гаебемне күрмим кыз бит үз ихтыяр белән үз теләге белән ләкин ул чибәр кыз Ул теге товар кыяфәтен югалтмаган кыз, ул яшь кыз, ни өчен ул икенче хатын булып бара дигән сорау гына бар минем. Ул сул кызларга сорау.
Ни анда ибергә лояль карыймы, ничектер. Гадәти күренеш кебек. Мин теге сукмыйм да, ритмим да, ләкин мин аптырата ул әйбер. Миңа калса, монда бернинди мәхәббәт тә роль уйнамый, бары тик тәэмин итү. тәэмин итү, Кешенең үзенең алдагы... Кыз баланы ашыйсы килә, киенәсе килә. килә. Шуңа күрә ул риза икенче хатын булып калырга. Ә икенче яктан әле бар тагын дини ягы, дини ягы, чөнки дингә кергән, тулысынча кергән кеше, ул кияүгә чыкканда яисә өйләнгәндә үз тиңен эзләп табырга һәм үз тиңенә өйләнергә, кияүгә чыгарга тиеш. Шуңа күрә кайсы бер кызларга бәлки дин ягыннан менә шушы тәкъвалы, инде моның өчен ике хатыны булган, намазын укыган, биш вакыт намазын укыган, дини кануннарны тоткан һәм аны киләчәктә җәннәт өчен тәрбияләячәк, тәрбияләячәк кешегә кияүгә чыгу бәлки яңа кулайрактыр. Кулайрактыр, әй, бу бит алар үзләре шулай сайлар, аларның ихтыяры. Монда ирексезлек турында сүз бармагач, ничектер Тыныч карыйм бу әйбергә. Димәк, кабатлап әйтик, э, әгәр дә ирексезләү бара икән, нишләргә кызларга? Мөрәҗәгать итсеннәр. Шул ук дин әһелләренә мөрәҗәгать итсеннәр, әгәр дә алар ислам динендә икән. Э, бүгенге көндә редакцияләргә, телевидениеләргә чыгу мөмкинлеге бар. Без э, күпләрнең исем фамилиясен, адресын тулысынча әйтүен таләп итсәк тә, материаллар эшләгәндә э, танышып, фото, видео материал белән э, бастыруга өстенлек бирсәк тә, шундый четерекле темалар бар, аноним кешенең анонимлыгын саклау кирәгрәк, урынлырактыр дип тә уйлыйсың кайчагында. Менә бу очракта да э, бу кызның исемен, гаиләсен фаш итеп без нәрсә отабыз? Бары тик башка бары тик ул кызга проблема ясыйсыз. Әйе, һәм башка гаиләләр шул проблема эчендә йомылачак. Әйе. Ә аноним рәвештә мөрәҗәгать иткән очракта әле бу проблемадан чыгу юлларын закон нигезен законга нигезләнеп әти-әниләрне акылга килергә ничектер этәрә алабыз. Дөрес. Мәгълүмат җиткерәбез аларга. Дөрес.
Аралашу каналлары күп, Instagram мул, WhatsApp мул. Әйе, бүгенге көндә мөмкинлекләр күп. Аноним мөмкинлекләр, электрон мөмкинлекләр күп, шуңа күрә әгәр дә инде кешене ирексезлиләр икән, бу Бернинди кысаларга да, бернинди мораль һәм законлы кысаларга да сыймый торган әйбер, шуңа күрә көчләү, ирекне кысу бар икән, кеше үзенең сүзен кычкырып әйтергә тиеш. Кычкырып әйтергә тиеш, барыбер бу ситуациядән котылу юлын табарга тиеш. Аннан соң алдагы көнне дә уйларга кирәк. Кияүгә чыккан кыз бала бала табачак дигән сүз. Ә Шәригать кануннары буенча, әле ул ир яңадан аның өстеннән тагын икенче, өченче хатын алмас дигән ышаныч та юк. Әгәр дә ризалыгы бар икән, алсын. Әйе. Әгәр дә ризалыгы юк икән, үзенең ризасызлыгын җиткереп, бастырып һәм убедительный итеп урысча әйткәндә ышандырып, ире инде бүтән уйламаслык итеп әйтә дә белергә тиеш. Менә шулай тәрбияли алсак иде без үзебезнең кызларыбызны. Безнең аннан соң диния нәзарәтенең дә Ә, по, по правам человека ничек, ничек алар? Кеше хокуклары. Әй, кеше хокуклары буенча комиссиясенең дә интернетта, сайтларда кайнар линия телефоннары бирелгән редакцияләрнең инстаграм аккаунтлары хәтта шул ук артистларга блогерларга чыккан очракта да белмим инде алар арасында да мәрхәмәтле кешелекле Кешеләр бик күп, менә кемне кеше якынрак күрә, ситуацияне хәл итә, итү юлында кемне ышанычлы дип таба, мөрәҗәгать итәргә кирәк дип саныйм. Кичә шундый матур, күңелле никахта булдым. Кияүгә 34 яшь, киленгә 29 яшь. Шундый бәх, шундый бәхетлеләр, шундый, ничек дип әйтим, тормышка осознанный. инде үз акыллары белән, үз әзерлекләре белән аяк басалар. Менә шундый никахлар күбрәк булса инде, уйланылган, осознанный никахлар. Өлкән гаиләләр.
Шундый гаиләдә туган балалар да аннан бәхетле булып үсә бит. Дөрес. Ярый, ул вакытта шуның белән шул. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Әлеге э, э, әйтик, әңгәмәнең э, язмасы булыр безнең YouTube каналыбызда. Акчарлык әгәр дә кирәк тапса, һәм китап радиосының YouTube каналында Э, күрерсез әлеге э, язманы әлеге исән сау булыгыз һәм бу темага карата үзегезнең фикерләрегезне әңгәмә вакытында яңгырамаган яңа фикерләр бардыр бәлки э, язып җибәрегез без аларны
башка укучыларыбызга җиткерербез ия алмагыз рәхмәт сезгә сау булыгыз